Kan zate nih angkim kan pek aw zo. Hi hna ah kan cawl, kan cang, kan feh, kan ei, kan din dingmi nitin cawl lo cat loin a ṭuantu, a hawltu nanmah hmanh nih nan hawl thei le cu tuchun ka cawl manh lo le tlau poi lo. Cun Media tivek ah interview ka duh nawn lo. Ka tuah, ka el ringring. A bik takin Kawl media chinchin cu voikhat man interview ka tuah dah lo. Kanmah Chin local media tete a hlan ka rak tuah i tu cu ka duh nawn lo. A hnak in a santlaimi Chinlung media Kawl a si sin, Laitong a si sin,

Thla khat dai ten a um ding in ti nain kan ram le kan miphun ah dai te um thei si lo. Nikhat hmanh ka cawl rih lo. Tutiang nikhat hmanh ka cawl rih lo. I iah ti le a yipaw kala a si. A yipaw kala rori si. A yipaw kala ah nikhat ka cawl ruang i na tuan dingmi Na ṭuan thai lo i a umnak in cu ka cawl lo ding ti kha keimah khainu chia a si. Cu lawng si lo, ka zoh, keimah nih eh, iang kan ti ding, eh, ka zoh ringringmi a um. Kan pu chairman hi amah nih cu a rel lo. Kan Pu Chairman Pu Zing Cung hi ka zoh ka zoh in nikhat ah Nazi hleiriat hna a ṭuan. nikhat ah Nazi kulhluan li a um. Amah nih a rel lo nain ka zoh ka zoh nikhat ah Nazi hleiriat ram le miphun hrangah hna a ṭuan. Amah tluk in ka ṭuan thai lo le hmanh a hnaṭuanmi ṭadong ṭani ah in a ṭulmi ka rak bawm thai le cu ti rori in kei tla ka hnek chih ka ṭuan ve thotho mi si. Annih nih tampi hna an ṭuan ni kha tah Nazi hleiriat hrawng hna a ṭuan. Khami ah ṭadongh ṭani ah in ka rak bawm theimi ka rak ṭuan vemi kha a sunglawi tiin Khanyu cheuh an ei ruang i i cawl lo i theih tawk suak ka si. Aw, hmaisa bik ah Tonzang lam operation

Ralhrang hne nih taanlen le khei an kan ngahmi Victoria kan kuat theng thai fawn lo, cizaan hmanh it thei loin ka um. Kawl ralhrang nih a thei le vanzam in a dawi ding. Cucu kanmah lam ane chiat ngan phin hmuh si loin tabau ah bi an re si. Kan zum lo piin mung dai a um. Ruah

Nain Vaurang nih fund in hol saki kannih cu kan phiawsal thei. Tam mahali cu phitu ding an nei thri lo tu tiang budget an ṭin ve a ṭul. Kha pawl lam kha cu net ah kan rel ding i CNF CNA tu ah cu ralkap cak tak in atu pi a si thlang. Cu lawng si loin

Minung lei ah naa ting hnu ah kan neh ding, kan neh ding silon kan neh vivo thlang, kan neh vivo thlang. Chinland sung ah Kawl ralhrang nih a uk theinak iangzah si taang. Parsen in kan tuan le za a som kaw panga cu mipi nih kan uk zo. A hlei i a taangmi te kha rei hlan ah kan neh ding. Kan nehnak ding ah lungrual a ṭul. Lungrualnak ding tisia pawl tuzaan ah tuzing ah ka rel ding a hrek khat hrang ah na nan an rak ti le ta poi ka ti chuang lo iang ruang ah ti le kan nih cu cahna in kan do lo a ngai ngai in kan ralkap pawl nunnak thisen kut le ke lo in kan do keima tla

tu ah tla ka do. Annih ka tin ruangah ka um. Ramleng, ramsung, mipi thawh khawmmi poisa nuam sazeti. Ei hi du du i thil ti pawl nih an du le hua men se kawl tong in cu machina in le ti lai si men kei cu. Attakin kan tuan ruangah tu zan ah ka tung tat ding. Mipi nih tha ten in rak ngai sako. Dolai ah karel cia re ro thlang tu cu Phunhnih lawng kan um thlang. A do tu ah, tu ah a ṭheh ah mipi ka rel sal ding. A do tu ah, ralkap a do tu ah phunhnih lawng kan um thlang. Zamrang tein ne i kan mipi ralzam raltlan harsa zeti ummi mah inn le lo ah tlung i thin nuam te le thin dai hnangam te i um theinak ding i

Tuanpitu, hruaitu, khan lam ah pakhat sal cu hi ṭawl hna hi an zate in ka rel lo, an zate a si cu ka ti lo. Hi ṭawl hna hi tet-dan a rei paoh le pumpak hlawknak a ngahnak ding lawng ol hi NGO, INGO pawl

Hlawknak an nei lo ruangah an theitawk in Cangan in hi tual lai i an hnohsian an pek lai. Rak ralring u, tam maing ṭayakhan nan si lawng si lo. Revolution kan nei ding. Mi ram kala ram ah USA lam ah ram thumnak ah nan dam sung nan um thei lo. Nan ra tlung le thotho ding. A cu lawng si lo, Khami paan piah in thil ṭhalo ṭhawn sipuayi tuai Kawlram sung i thil kuat rero pawl cahhnah i naa pipi i mah sihnak hloh ruang i hlawknak mimal hlawknak nan ngah nawn lo ruangah Chinland Council a ding Chinland Government a ding ruangah nan hlawknak a cem ruang i raṭaihkhei pawl kha nan hnaṭuan tla ka thei ko.

Kan mipi lakah Kawl ralhrang nih neh teeng teeng ding i thei tawk rak sua kan um. A pathumnak, a Kawl ralhrang lam tla sik uansa cuang lo. Hi tola hi tla sik uansa cuang lo. Mah pumpuarnak ding le mah i i chen chen um theinak ding lawng ruanmi mipi kan um.

Mah inn le lo ah hna kan ṭuan ding. Mah inn le lo ah hna kan ṭuan ding. Zalennak zamrang tein kan ngah ding khakha kan zuam pei u. Tucaan i lung kan rual lo le iang tik caan ah kan lungrual ding. Tucaan ah Kawl ralhrang kan ne lo le iang tikah kan ne ding. Khami dingin cu

a dangdang YDF yo uyaw hi na Yazhu Ringja pawl a dangdang man tampi kan tel lungrual ten kan do le Kawl ralhrang nih iang a tuah thei kan ne si mei kha lungrualnak kha iang hmanh nih a kham nawn lo CNF CNA tang Chinland Council Kakwe Vuanci ṭhanah tangah lungrual tein kan do thei. A ra vivo ding. A duh lomi, a lut duh lomi tla tiang hmanh ah a pit kan lo mawh set cawng lo. Nain pakhat te kan hngil lo ding cu thil dang ah kan va ngaw lo le tla kan policy pakhat va ngawkmi cu hi Kawl ralhrang nehnak ding kha si. Kan domi pakhat cu Kawl sakapung ah a um. Ka ral i A ral kha ka rualpi si. Kan ral cu Kawl ralhrang si. Kan rawl Kawl ralhrang i a ral kha cu ka rualpi a cang thei lo maw? Thuthimnak ah Tonzang lam vek i Kawl ralhrang thawn a rak ṭang tlangmi kha cu thudang ah ret sela. Cu vekin Chinland Council le Brotherhood remh ding in nan can lak dan a dik lo deuh in ka thei. Iate le Central Way MA cu Kawlram sung i ummi si lo i Mizoram le ah Central Way MA cu thu neihnak sangpi a nei nain kan Kawlram nei ngai i a khin chin naucawng ia zo in thawn cu pa nan hawl dik lo deuh in ka thei ka lungawi.